Coming up on Marae, it's Te Wharekura o Rākau Mangamanga revels in Kapa Haka, education and sporting success, they pay tribute to the fight for the language and autonomy for the school. I te tino māharahara te hapori i tērā wā mō ā rātou tamariki e tukuna ana ki te kura, ki ngā hua ka puta ki wā rātou tamariki i te wā ka mutu te kura. Ko te māharahara, kāre rātou i te puta ki nā angitu, nē, i roto i nā mahi, ahakoa i haere ki te kura. Nō reira me whakarerekē.
Kei aku maru tuna, kei aku maru wehi. Rarau mai rā. Koinei te tau 30 o Te Wharekura o Rākaumangamanga i ruku ki roto i te ao rūmaki reo Māori me ōna tikanga katoa. Nei rā te maru āpō nui o ngā rūruhi me ngā koroheke o taua wā. I tēnei wā tonu, ko ngā uri ōna kei te pāinaina i taua korōriatanga.

Ka tahi te rangi whakaharahara mo te wharekuro rākau mangamanga, otirā kingi Tūheitia me te makau ariki, te tumuaki, otirā te whānau whānui, hei whakatau i te kapa

Ahakoa te wikitoria kei te whakamau maharatia te tumuaki i te orokohanga o te wharekura.
Ko te wharekura a koia tētahi o ngā. o nā huarahi, kua whakaarohia ake e tēnei o nā hau kāinga, nē, e ēnei o nā marae, hei poipoi i wā rātou tamariki mō te ao āpōpō. Āuna, ka titiro ki te whakapau kaha ki runga i tērā whakaaro, ki te whakatutuki i tērā. Ahakoa pēhea te aro mai o ētahi atu ki taua kaupapa, ā, ka reu e mahara rā atu. Ko te hunga ka ata kaha ki te tohu mēnā eke ana, āe, ka ora anei konā mātua ake, konā pākeke ake o tēnei hāpori. Ā, ka noho mai mātou ki tērā. Koirā hoki te taha o nā tino moemoeā a nā kuia me nā koroua o tēnei anō o nā marae, ā, i te māharahara, koe kei te tiaki i ō tātou marae āpōpō. E 40 tau te uri o Ngāi Tūhoe i whakapau werawera mō te hāpori o ngā marae o Rāhui Pōkeka ki te tutuki i ngā moemoeā o aua kaumātua ki te whāngai i te reo me ngā tikanga o Waikato o te Kīngitanga me te whakatūwhera i ngā pito matā o ngā ākonga Ko te wāhanga kē e tino aro ake ana ahau, he kōrero wā nā tamariki hihia rātou ki te kawe ki runga i te atamira, ana i tutuki pai i a rātou tēnei. I kaha whakaputahia ō rātou whakaaro mō nā kaupapa o te raupatu, o te Kīngitanga, ō rātou whakaaro mō nā mate o roto i a Whangarā. Nō reira, e tino mihi ana i taea e rātou ki te whakatutuki i tērā kaupapa.
He uri te kaiako haka ora te ngākau o te whārua heroini he pakeke kaitautoko.
Tuatahi ake rā i ngā wā katoa ko te kaupapa matua o te wharekura o rātou manga ko ngā kaupapa o te Kīngitanga. Heoi i tēnei tau, Tairau rima tekau tau ki muri mō ngā pakanga huri nō i Aotearoa, engari te pakanga i tīmatahia i Rangiriri. Ana, ko te hiahia o te Wharekura o Rākaumanga kia rongo i te ao katoa i ēnei o ngā pakanga, kia maumahara tātou ki ērā. Tai timu, tai pari, tai aroha. Me maumahara ka tika ki ērā o ngā hui a Kaimanawa nā rātou.

ki ngā hua ka puta ki wā rātou tamariki te wā ka mutu te kura. Ko te māharahara, kāre rātou i te puta ki ngā angitu, ne, i roto i ngā mahi, ahakoa i haere ki te kura. Uh, me, te, me te tino kaha o te whakaaro ake i tērā wā, kei te mōhio nā mātua, uh, me nā uh, kaumātua hoki o tēnei, kāre ā rātou tamariki i te rorirori, e tamariki tino mātau wā rātau, wā rātau mokopuna hoki, nō reira ka whakapaingia ko te kura te raru. Ko, ko nā kura kei te tono e tātau wā tātau tamariki, kei te whakararu i wā tātau tamariki. Nō reira me whakarerekē. I whakarerekē tuatahi i te tau 79 hei kura kōhungahunga reo rua. 84 he kura reo rua ko Pem Bird te tumuaki, 93 he kura tuarua, ā, te tau whai muri mai i huri hei kura kaupapa Māori, 96 he wharekura, ā, kei te tutuki haere ngā moemoeā. E manako nui ana ahau kia eke ki te tūranga o taku koroa Sawan Parata, Ake ake au ki tērā tūranga te Chairperson of Te Matatini, nō reira kia tūpato koe e koro. Kāo, engari he whai te mātauranga Māori kia, kia eke au ki ngā tiketiketanga rānei o Taupiri, o Hikurangi rānei. Hei te tau e heke mai nei kei te haere au ki te Whare Wānanga o Waikato ki reira mahi i te pūtaiao. Kia āhei au te whakahoki i ōku mātauranga o te pūtaiao ki tōku iwi kia āwhina i te oranga o tō tātou awa. I a au e mutu i te kura, i perangi au ki te um, haere uh, ki Amerika ki te uh, kura o Juilliard.
Kua kohikohia te reo Māori ki te wharekura o Rākaumangamanga i ēnei rangi. Engari, he rerekē i ngā tau ki muri, i kaweti haere te reo o te motu i pērā tonu a Rāhui Pōkeka.
Kua kore noa e ronohia te reo Māori e kōrerohia ana i roto i te hāpori. Tua atu i nā mihi kei runa i te marae. Mutu kau nā mihi a. Kua kōrero Pākehā noahu i tērā wā. Inā tauwhiti tekau tērā. Ana mai reira, ka tīmata haere ia tēnei kaupapa. Koirā, koirā noaiho anō ōna tino whaina i tērā wā. Whakaorahia te reo, whakatōngia nā whāina a te iwi, nā moemoeā a te iwi ki roto i wēnei tamariki, me te whakahau mā rātou e whakatutuki i nā rā kei mua i a rātou. Ko Tuku Morgan anake te taiohi i tērā wā e āhua mōhio ana i te kōrero Māori. Tua atu i tērā, kāre noa iho e rongohia ana i te hunga tamariki ake i te 30 te pakeke. Kei te kōwhekowheko te reo o te hāpori o Rāhui Pōkeka i ngēnei rangi, hoi he maha ngā whānau Māori i whakahē, i wehe i runga i te reo, Engari nā te māia o ngā kuia a Meri Rotana rāua ko te puia Pōlau Haunui mō te huarahi hou i ea.
He pakanga nui i te āhua pea o te noho kura, o te noho mai o Rākaumanga hei kura Pākehā i ngā tau ki mua. Nō reira ko te pakanga nui pea Kaua mō te reo anahe, engari ko te tahuri o ngā whakaaro mai tētehi kura Pākehā ki tētehi kura Māori. Nō reira, i roto i tērā āhuatanga, kāre e kore he nui te pakanga, Oh, he nui ngā āhuatanga hei whakarite mā te iwi, mā te hapori rānei, kia tīni pea ngā whakaaro e noho pai ai te reo Māori i roto i te kura i taua wā.
Lady Six, ko tēraka o ngā waiata Walk Right Up. He noho puku te kaiwhakapāho reo irirangi i te wā i. I wehe te maha o ngā whānau i te kura, koia te kanohi o te akomanga tuatahi.
I te wā i tīmata au i te kura o Rākaumanga, he kura Pākehā tonu te kura rā. O taku tau tuatahi au i te kura, Pākehā katoa te karāhe, te akomanga, arā, i te tau tuarua, I haramai tētahi karāhe, arā, me te whakaaro ko te katoa o ō rātou mahi ka mahia i roto i tō tātou reo rangatira. Nā, i kite taku pāpā i tēnei o ngā āhuatanga, i haere ia ki te kōrero tahi ai ki ngā kaumātua, nā rātou anō i tono ki te kura kia whai i tērā o ngā huarahi, me tana tino whakapono mēnā ka mau i a au, Taku reo, ka mōhio pai au ki tōku whakapapa, kē rā āhuatanga katoa o tō tātou reo rangatira, ā, kei ake panuku ai au i roto i tēnei ao. Nā tana tino whakapono ki tērā o ngā kaupapa, ka mutu, tana tino whakapono ki ngā kaiako anō hoki e whakaako mai ana i a mātou i aua rā.
Me mihi, me whakahōnore ka tika ki aua kaiako tuatahi nō Mātaatua waka, a Wiha Malcolm, a Joe Harawira, a Pem Bird, a Himiona Nuku mā, me te maha nō waho i whai mai, arā, a Rose Pere anō hoki. Ko ēnā koutou nā koutou i mihi nā koutou i poroporo atu. Kei te marae o Te Ohaki te wharekura, hei pōwhiri i te tari pirihimana, ā, he hokinga mahara o te tumuaki ki te heihana o mua i Pakanga mō te Reo Māori ki te taha o ngā mema rūnanga, he rōia i ēnei rangi.
E rua pea ngā take, ā, ko te mea tuatahi nō reira aku tamariki. nō reira ake. Ā, ko te mea tuarua, i te, i te Tairāwhiti mātou e noho ana i taua wā, ā, i tētahi kura reo rua i reira, te kura o Hiruhārama. Engari, i tō mātou rongo, kua. Kua huri te kura o Rākaumanga ki te ki te reo Māori, o, i te whakaaro, a, me hoki.
I rongo te mema rūnanga i te whakahē o te hāpori.
O, koirā te kī a te nuinga. Āe, ka tino raru. He aha te take kei te pērā koe? E kore ō tamariki e whiwhi mahi. Maumau taima te ako i te reo Māori. Engari i eke panuku tana tamāhine ki roto i te reo Māori me te ao mātauranga. Koia ngētehi akonga ki roto i te akomanga rumaki tuatahi o te kura, ā, i ēnei rangi ka piri ki te taha o tōna pāpā. Ko ia e tū motuhake ana hei rōia, hei barrister sole, ko tana mahi ko te nuinga i roto i te Kōti ā-Whānau.
Ko te Manukura Wāhine kei te whai i ngā tapuwae o Mānia i te ao mātauranga. Me te mihi o Te Wharekura o Rākaumangamanga ki te kuia o Ngā Wai Hono i te Pō, a Te Arikinui Te Atairangikaahu mō tōna māia.
I tērā wā, i te. E, kua roa kē tana ta whenua ana te whakaaro i te nuina o te ao Māori. Ā, mā nā taona Pākēau e ora ai. Ā, he pōrearea taku ao Māori, nō reira me waihoki te taha. Ā, kua tana ta whenua kē tērā whakaaro i roto i te nuina o Māori. E, He tangata tino rerekē, he Māori tino rerekē ki te ara ake ki te kī, ā, kāre tērā i te tika. Ka taea tonu e koe kia tipu koe i roto i te ao, kaua e whakarerea tō ao Māori. Ko te waimaria, ā, ko nā tāngata i tērā wā i tino kaha tautoko i tērā whakaaro, ā, ko Te Arikinui Te Atairangikaahu tonu. Ā, nāna te āki ā, kia whakatūngia te kura kia pēnei.
I tae ā-tinana ngā tauira o Te Wharekura o Rākaumanga hei tautoko anō i te Koroneihana, ko te whakatakoto i te tono ki te Pirimia mō te rangi whakamaumahara motuhake mō ngā pakanga whenua. Ka pōkia rātou i te mahi, engari i upoko pakaru ki te kaupapa, Pērā i a Te Whati i whiwhi tūranga i ngā whakataetae manu kōrero.
Ki ōku whakaaro, nā te, tuatahi rā nā te hiahia o ngā tamariki ki te mahi i ngā mahi. Heoi, ki te kore he kaiako, ka kore he kaiārahi, nō reira, ko ngā kaiako e tino panapana haere i ngā tamariki kia tutuki pai ngā mahi mō te kura, mō te ao hākinakina, mō ngā mahi o roto i te karāhe, ehara noa iho. E kore e taea te whakaako i te reo Māori, te reo rangatira i roto i te kura, ki te kore tātou e whai i ngā tikanga. Heke iho mai ngā mātua tūpuna, ahakoa nō wīwī, nō wāwā kē ngā āhuatanga o te tākaro, o te mātauranga, o te me kī ngā ahure ā-iwi rānei. Koinei tētahi huarahi e tika ana, e tika ana kei te whai tonu i te ara tika, engari ko te mea nui rawa atu, Ko te reo. Ko te reo me ōna tikanga ahakoa hākinakina mai, kapa haka mai, ērā āhuatanga katoa. Me kī he taonga heke iho mai i ngā mātua tūpuna. Ko te mokopuna o Nana Paare ki tōna taha māmā me te ngairo ki tōna taha matua. Katahi ka oti te pāpā a Haali i tōna paerua i te mātauranga, i hanga te kura mō ngēnei mokopuna. Maumahara nāu hoki Te wā ka kuhu mai taku koroua ki te kura, i a mātou e ako ana, ka noho, ka kuhu poka mai ia ki roto i te, te akomanga, ka noho noa iho ia, ā, ka kite tonu au i tana kanohi, me tōna menemene mai te taringa ki te taringa, e āta whakarongo ana ki te reo e rere ana i roto i te akomanga. Ā, ka mutu tana noho, ka tū ia, Ka tuku mihi ia ki ngā tamariki, ki ngā ākonga, kātahi ka tahuri atu ia ki te kaiako. Ka tuku mihi ia ki te kaiako mō ngōna mahi whakaako i te reo ki a mātou. Otherwise just keep it up, keep the intensity up there. Yep. One, two, three, dance! Kei te tātaki te Manukura Tāne i te kapa Kiorahi, hoi he titiro whakamua ki te whare wānanga. Kei te
haere au ki te whare wānanga o Waikato, ki reira a me ki whai roto i ngā tapuwae o te putaia, ai roto i te uh, kau ngā mahi pēnei te uh, ngā mahi rākau, ngā mahi uh, ika, uh, ko tāku hihia kia hoki mai Ā, kia, whaka, kia puta mai au i te whare wānanga me taku uh, tiwhikete o te pūtaiao, me ki toi te reo Pākehā te biology. Ā, ko tāku hiahia kia, kia āwhina mai i roto i ngā mahi o te awa. He kaiako hākinakina a Māhana Toka ki Te Wānanga o Aotearoa, koia te mokopuna o Hati Toka, tētahi o ngā tino kaumātua o te wharekura. Ki ahau nei, ko tērā o ngā, o ngā, o ngā tongi nā, nā Tāwhiao e tino hāngai ana ki, ki tō mātou nei kura, i te mea ki te whakaaro māku anō, tōku nei whare e hanga, ko ngā poupou, ko ērā pou e hāngai ana ki, ki ngā mātou nei rūruhi koroheke, nā rātou i, i moemoea i te moemoea, ā, ā, ko te tāhuhu, ā, kāore e kore ko te Kīngitanga tērā e whakamaru nei ā, ā, i tō, i tō ā mātou nei kura, ā, me ngā poupou hoki ko ngā tamariki, ko ngā uri whakatupuranga e haere ake nei, ā, kei reira rā ā, te, Te pak, ka tū pakari ai tō tātou nei whare, tō tātou nei kura. That's why I pay a super fly, I need cash, I got love for my shirt, man these rappers don't. I hoki mai te toa kaikani o te ao a Tia Maipi, arā te mokopuna o Te Heamana o Te Wharekura a Taitumu Maipi ki tōna kura ake. Koia te kaitautaki whakaari o te kiriata miriona tāra i hanga ki roto i Tāmaki Makaurau, engari i hoki mai ki te wharekura i tēnei rā ki te whakaatu atu i ōna pukenga. Rawe te hoki mai ki tō kura?
Tino. Um, toru, whā pea wiki. Au i noho ana ki Tamaki, heoi te rā nei te mīharo hoki o te ngākau te kite i ngā hoa, te whānau me te me ki wairua Māori anō e whakahiki ana i te wairua

Ko te take kua waimarie te wharekura o Rākaumanga mō ngā mahi kapa haka, ngā mahi manu kōrero me, me ngā mahi kanikani, ā, ko te take kua tino whakauru tērā whakaaro ki roto i a rātou mā tō rātou taha Māori ka eke koe ki roto i tēnei ao. Nā te mea ki roto i te ao Māori, kei reira ērā āria, nē, kia tuku whakawehi ki te tangata, me aro atu ki tāu mahi, ā, Koira, koira te take ko Ahua Waimarie te wharekura o Rākaumanga. Ana ko Te Whati tēra, ana ko Tia tēra, me te mea anō, e kaha nei tō mātou tumuaki me ngā kaiako ki te whakauru atu ki, ki roto i a rātou, ana kē ngā kaupapa e tika ana kia mahia. Ā, kāre i te mahi ki roto i te kura, ko ngā mahi o te kura, ngā mahi o te kāinga hoki, ana tēra te whakaute ki te tangata,

ko tana āki, ā, me mutu te tukutuku i nā tamariki ki nā kura ka puta rorirori noa iho mai. Whakatikatikania tērā. Whakaorangia tērā. Ā, kaua e tukuna ki ākuna mokopuna nā raru o Nanahira. Ā, nō reira kei te, kei te mārama mātou ki tērā āki. Engari ko tāna i tino kōrero ai, ā, kaua e whakaaro, ā, ki nā whare o ētahi kē atu. Ā.